Jisimni Abigail u l-istorja tiegħi tibda fl-art qadima ta' Iżrael, fejn ix-xemx kienet issawwar mhux biss il-pajsaġġ, iżda wkoll il-karattru ta' dawk li kienu jgħixu hemm. Trabbejt f'familja li kienet tikkultiva l-għerf bħalma oħrajn kienu jikkultivaw is-siġar taż-żebbuġ tagħhom, bil-paċenzja, bid-dedikazzjoni u b'rispett kbir lejn iż-żmien meħtieġ biex il-frott jimmatura. Il-għodwiet ta' tfuliti kienu mimlija bit-tagħlim tan-nies anzjani, li b'leħinhom sod kienu jgħaddulna mhux biss l-għerf, iżda l-essenza ta' ġenerazzjonijiet. Filwaqt li tfajliet oħra kienu jilagħbu bil-ġebel ikkulurit fil-btieħi, jien kont noqgħod f'riġlejn ommi, nixrob kull kelma dwar il-iġrijiet li kienu jmexxu l-eżistenza tagħna. F'darna, l-għerf ma kienx lussu, iżda ħtieġa daqstant vitali daqs l-ilma li konna nixorbu. Missieri, raġel ta' ftit kliem, kien josserva b'approvazzjoni siekta waqt li jien kont nuri f'għin bikri tal-kitbiet u t-tradizzjonijiet li kienu jsostnu l-poplu tagħna. Il-ħinijiet ta' wara nofsinhar kienu ddedikati għat-tagħlim prattiku. Idejja żgħar tgħallmu jifirdu l-qamħ mill-ħaxix ħażin, lezzjoni li aktar tard wriet ruħha prezzjuża f'sitwazzjonijiet li kienu jeħtieġu dixxerniment. Kull qamħa magħżula kienet deċiżjoni, kull għażla kienet eżerċizzju ta' għerf. Fil-kwiet ta' filgħaxija, meta d-dellijiet kienu jitwallu fuq l-art tagħna, kont nosserva l-karovani għaddejjin, iġibu mhux biss merkanzija, iżda stejjer minn artijiet 'il bogħod. Kien f'dawn il-mumenti li tgħallimt l-arti tad-diplomazija, nisma' n-negozjati li kienu jsiru fuq l-għatba tagħna. Is-snin ta' formazzjoni tiegħi kienu mmarkati b'dixxiplina stretta, iżda ġentili. Bħal siġra żagħżugħa taż-żebbuġ li teħtieġ tinżabar biex tikber b'saħħitha, kull lezzjoni, kull korrezzjoni, kull mument ta' tagħlim kien iħejjini għall-futur li għadni ma stajtx nimmaġina. Hekk kif kbirt irrealizzajt li s-saħħa vera ma kinitx fil-muskoli tal-ġellieda li kultant kienu jaqsmu l-art tagħna, iżda fil-kapaċità li tagħraf il-mument it-tajjeb biex taġixxi u l-kliem it-tajjeb li għandu jingħad. Dan il-fehim, li kien inżera' f'ħamrija fertili matul tfuliti, kellu jiżboċċa f'mumenti kruċjali ta' ħajti adulta. Id-destin għandu modi partikolari kif jurina l-pjanijiet tiegħu. Iż-żwieġ tiegħi ma' Nabal ma kienx għażla tal-qalb, iżda arranġament li għaqqad il-familji tagħna. Hu kien raġel b'ħafna ġid f'Karmel, sid ta' tlett elef nagħġa u elf mogħża. Il-ġid tiegħu kien magħruf mar-reġjun kollu, bħalma kien magħruf it-temperament tiegħu diffiċli. Fl-ewwel jiem bħala martu, tgħallimt li l-abbundanza materjali mhux dejjem timxi id f'id mal-għana spiritwali. Nabal kellu artijiet vasti u mriet għall-kbar, iżda ruħu kienet niexfa bħad-deżert f'nofs is-sajf. Ismu, li jfisser ħiblaħ, fil-lingwa tagħna, deher qisu profezija li kienet isseħħ ma' kull żerniq. L-amministrazzjoni ta' darna kienet teħtieġ għerf speċjali. Il-qaddejja, li kienu jitriegħdu quddiem in-natura splussiva ta' żewġi, kienu jsibu fija kenż żgur. Fis-skiet tgħallimt immexxi mhux biss il-ġid materjali, iżda wkoll ir-relazzjonijiet kumplessi tal-bnedmin li kienu jiżvolġu taħt is-saqaf tagħna. Matul il-festi tal-ġżiż, meta l-proprjetà tagħna kienet tferfer bl-attività, kont nosserva kif Nabal kien imexxi n-negozju tiegħu. L-arroganza u l-aħrax tiegħu kienu bħal ġebel fit-triq tal-prosperità tagħna. Hu kien ibiegħed alleati potenzjali bi kliemu aħrax, u jien kont nibni pontijiet ta' ftehim ma' dawk li kienu jaqsmu l-art tagħna. Il-ħili kienu twal f'darna f'Karmel. Waqt li Nabal kien jingħata għall-pjaċiri tal-inbid, jien kont niddedika ruħi biex insaħħaħ ir-rabtiet ma' dawk li verament kienu jagħmlu l-proprjetà tagħna tirnexxi. Ir-rgħajja, il-qaddejja, kull wieħed minnhom sar parti minn xibka inviżibbli ta' protezzjoni li jien kont ninseġ b'attenzjoni u rispett. Il-ħajja ħdejn raġel bla għaqal għallmitni li s-saħħa vera mhix li tiddomina lill-oħrajn, iżda li tkun taf meta għandek iċċedi u meta għandek timbotta 'l quddiem. Bħal għajn ta' l-ilma li ssib triqtha bejn il-blat, tgħallimt inġerraħha mal-problemi mingħajr ma nitlif l-essenza tiegħi. Is-snin għaddew u kull jum ħdejn Nabal kien eżerċizzju ta' paċenzja u strateġija. Dak iż-żmien ma kontx naf, iżda kull mument ta' dan iż-żwieġ diffiċli kien tħejja għal rwol akbar li d-destin kien qed iżommli. Il-provi li ffaċċjajt ħdejn raġel li kien l-istess personifikazzjoni tal-bluha sawru fija saħħa li kellha tkun fundamentali għall-ġrajjiet li kienu ġejjin. Dik il-għodwa bdiet bħal ħafna oħrajn f'Karmel iżda l-arja kienet mgħobbija b'toqol differenti. Il-qaddejja waslu jlaħħtu b'aħbarijiet li għamlu demmi jitkexkex. David, il-ġellied midluk li kulħadd kien jafu għall-qlubija tiegħu, kien bagħat messaġġiera sal-proprjetà tagħna. In-nies tiegħu kienu proteġew ir-rgħajja u l-imrieħel tagħna fid-deżert, u issa, matul il-festa tal-ġżiż, talbu biċċa żgħira mill-abbundanza tagħna. It-talba kienet aktar milli ġusta. Għal xhur sħaħ, in-nies ta' David kienu bħal ħajt ta' protezzjoni madwar ir-rgħajja tagħna. Lanqas naġa waħda ma ntilfet taħt il-għassa tagħhom. Fi żminijiet fejn il-ħallelin u s-saqqejja kienu komuni daqs ir-ramel fid-deżert, din il-protezzjoni kienet aktar prezzjuża mid-deheb. Iżda Nabal, fl-arroganza karatteristika tiegħu, għażel l-agħar triq possibbli. Meta l-messaġġiera ppreżentaw it-talba, żewġi mhux biss irrifjuta, iżda nsulentahom bi kliem li jaqta' bħas-skieken. Min hu David? għajjat hu, jittratta b'disprezz lil dak li kulħadd kien jaf li kien il-magħżul biex isir re. Kliemu kien bħal vleġeġ avvelenati, mitfugħa mingħajr ma jaħseb fil-konsegwenzi li kienu ser iġibu. L-aħbar tar-risposta ta' Nabal xterdet malajr bħal nar fit-tiben niexef. Il-qaddejja, jirtogħdu bil-biża', qaluli li David kien ġabar erba' mitt raġel armat. Kienu qed jimxu lejn id-direzzjoni tagħna bid-determinazzjoni li ma jħallu l-ebda raġel ħaj fil-proprjetà tagħna sa sbieħ il-għada. Il-ħin kien qed jgħaddi bħar-ramel f'arloġġ tar-ramel. Il-piż tas-sitwazzjoni waqa' fuq spallejja bħal mantel taċ-ċomb. L-azzjonijiet bla ħsieb ta' Nabal kienu poġġew f'riskju mhux biss ħajtu stess, iżda dik tal-irġiel kollha taħt is-saqaf tagħna. Mijiet ta' ħajjiet innoċenti kienu ser iħallsu l-prezz tal-bluha ta' raġel wieħed. Waqt li Nabal kompla bil-festa tiegħu, bla ma jaf bit-tempesta li kien qanqal, ħassejt il-piż tar-responsabbiltà jikber f'sidri. Il-ħajjiet tal-qaddejja kollha tagħna, irġiel li kienu servew lil darna bil-lealtà, issa kienu jiddependu fuq azzjoni mgħaġġla u deċiżiva. Fil-kwiet ta' dak il-mument kruċjali, irrealizzajt li ħajti kollha kienet tħejjitni għal din is-sitwazzjoni. Kull lezzjoni li tgħallimt, kull mument ta' paċenzja mal-bluha ta' Nabal, kull ħila żviluppata fl-amministrazzjoni ta' darna, kollox kien qed jiltaqa' f'dan il-mument. Id-destin kien qiegħed f'idejja r-responsabbiltà li nevita massakru. Il-ħin ma kienx ħabib tiegħi f'dik is-siegħa deċiżiva. Waqt li l-minuti kienu qed jiżolqu bħal ilma bejn is-swaba', moħħi kien qed jaħdem bil-preċiżjoni ta' nissieġ b'esperjenza. Mingħajr ma kkonsultajt ma' Nabal, li baqa' fil-bankitt tiegħu jinjora t-tempesta li kienet riesqa, bdejt naġixxi bl-urġenza li kienet teħtieġ is-sitwazzjoni. Ordnajt lill-qaddejja jħejju mitejn ħobża, żewġ ġarar inbid, ħames nagħġiet imħejjija, ħames kejliet qamħ mixwi, mitt għanqud għeneb imnixxef u mitejn għaġna tat-tin. Kull oġġett intgħażel bi skop speċifiku, mhux biss bħala rigal, iżda bħala simbolu ta' rispett u rikonoxximent. Il-movimenti tiegħi kienu kalkolati, preċiżi, bħal dawk ta' plejer taċ-ċess li jantiċipa diversi mossi 'l quddiem. Ix-xemx kienet bdiet nieżla fl-orizzont meta rkibt il-ħmar tiegħi. Il-karavana ta' paċi li kont qed immexxi kienet qed titgħawweġ mal-muntanja, kull pass iqarribna lejn l-armata ta' David. Qalbi kienet tħabbat b'saħħa f'sidri, mhux bil-biża', iżda biċ-ċertezza li kont qed inġorr id-destin ta' ħafna ħajjiet f'idejja. Fil-liwja tal-muntanja, rajt lil David u n-nies tiegħu. Kienu ġellieda b'esperjenza, wiċċhom immarkat minn battalji preċedenti, ix-xwabel tagħhom bil-għatx għall-vendetta. L-arja kienet mgħobbija bit-tensjoni tqila bħas-sħab qabel ma ltempata. Mingħajr eżitazzjoni, nżilt mill-ħmar u nxedt wiċċi fl-art quddiemu, inkisser il-protokolli soċjali kollha ta' dak iż-żmien. Kliemi ħareġ bħal xmara kalma, iżda ġarr il-forza ta' nixxiegħa. Assumejt ir-responsabbiltà għall-iżball, offrejt riparazzjoni u appellajt mhux biss għar-raġuni ta' David, iżda għan-nobbiltà tal-karattru tiegħu. Kull kelma ntgħażlet bil-għaqal ta' min jaf li d-differenza bejn il-ħajja u l-mewt tista' tkun fi frażi waħda. Fid-diskors tiegħi, għaraft il-pożizzjoni tiegħu bħala r-Re futur ta' Iżrael, nuri li kont qed nara lil hinn mill-mument preżenti, lil hinn mill-offiża ta' Nabal. Tkellimt dwar l-importanza li jżomm idejh nodfa minn demm innoċenti, dwar kif din id-deċiżjoni kienet ser taffettwa s-saltna futura tiegħu. Ma kinux biss kliem ta' supplika, iżda ta' għerf u viżjoni. F'dak il-mument ħassejt il-piż tal-edukazzjoni tiegħi, ta' kull tagħlima li xrobt matul tfuliti, ta' kull lezzjoni li tgħallimt ħdejn Nabal. Il-passat kollu tiegħi kien qed jiltaqa' f'dan il-mument kruċjali, fejn id-diplomazija ltaqgħet mal-kuraġġ, fejn l-għerf iffaċċja l-forza brutali. Ħajti kollha kienet tħejja għal dan il-mument ta' intervent deċiżiv. Quddiem l-armata ta' David, kliemi kellu bżonn ikollu setgħa li jibdel id-direzzjoni ta' battalja imminenti. Bħala artiġjana ta' ħila, bdejt nibni pont bejn ir-rabja ġustifikata ta' David u l-ħniena li kont qed nipprova nqanqal f'qalbu. Kull kelma ntgħażlet bil-għaqal ta' min qed imiss kristalli prezzjużi. Leħni ma kienx jitriegħed meta għraft il-bluha ta' Nabal? Kien fundamentali li nuri li kont nifhem il-ġustizzja tad-diżappunt ta' David, iżda wkoll li nuri triq differenti mill-vendetta. Bħal pittriċi li tħallat il-kuluri bil-preċiżjoni, ħallat l-umiltà mad-dinjità f'kull frażi. L-atmosfera ta' madwarna nbidlet bil-mod waqt li kont qed nitkellem. Il-ħarsa iebsa tal-ġellieda bdiet tirtab, il-pożizzjoni riġida tagħhom rilassat gradwalment. Irrealizzajt li kliemi kien qed isib art fertili f'qalbhom. Kien bħal meta tara s-silġ idub taħt l-ewwel raġġi tax-xemx filgħodu. Blair f'Ikkultivat matul is-snin, tkellimt dwar is-saltna futura ta' David, dwar kif id-deċiżjonijiet tiegħu f'dak il-jum kienu ser isawru t-tmexxija tiegħu. Meta l-Mulej ikun wettaq dak kollu li wiegħed dwar li jagħmlek mexxej ta' Iżrael, argumentajt, ma jkollokx il-piż ta' demm innoċenti fil-kuxjenza tiegħek. Kull kelma kienet żerriegħa miżrugħa fil-għalqa tar-raġuni. Il-qawwa tal-persważjoni ma kinitx biss fil-kliem magħżul, iżda fis-sinċerità li bih kien qed jingħad. Bħal mużika li tmiss il-kordi l-aktar profondi tar-ruħ, id-diskors tiegħi laħaq mhux biss il-widnejn, iżda l-qalb ta' dawk l-irġiel. Kienet żifna delikata bejn l-awtorità u s-sottomissjoni, bejn is-saħħa u l-ġentilezza. Rajt il-mument eżatt meta trasformazzjoni seħħet fil-wiċċ ta' David. Il-fattizzi tiegħu, qabel imġebbda bil-għatx għall-vendetta, irċevew ftit ftit. Kien bħal meta tara maltempata tinbidel f'xita ħelwa. Id-diplomazija tiegħi kienet irnexxielha tagħmel dak li mijiet ta' xwabel ma setgħux, tbiddel il-kors tal-ġrajjiet permezz tal-qawwa tal-kliem. F'dak il-mument, fhimt li s-saħħa vera ma tinsabx fil-kapaċità li teqred, iżda fil-ħila li tibni pontijiet fuq abbissi ta' mibegħda u nuqqas ta' ftehim. Bħal lampa li ddawwal it-triq fid-dlam, kliemi kien wera alternattiva għall-vjolenza, ħruġ onorabbli għal kulħadd involut. Meta rġajt lura d-dar dak il-lejl, sibt lil Nabal f'nofs festa denja ta' re. L-inbid kien qed igelgel bil-kotra, u lsienu kien maħlul bis-sakra. Żewġi, bla ma jaf bid-diżastru li kont għadni kif evitajt, kien qed jiċċelebra qisu d-dinja kienet tiegħu. Iddeċidejt li nistenna s-sbieħ il-għada biex niżvela l-ġrajjiet ta' dak il-jum fatali. Meta l-ewwel dawl tax-xemx mess l-għoljiet ta' Karmel iffaċċjajt lil Nabal bil-verità. Il-fattizzi tiegħu tbiddlu meta sema' dwar il-mewt li kienet tant qrib, dwar l-armata ta' David, dwar l-intervent tiegħi. Kien bħal meta tara maskra tinqasam? Ir-raġel li kien jiftaħar bis-saħħa u l-ġid tiegħu issa kien ipparalizzat bil-biża'. L-impatt tar-rivelazzjoni kien devastanti għal Nabal. Qalbu diġà mwebbsa mill-ħajja ta' eċċessi ma felaħx il-piż tar-realtà. Bħal siġra li tidher b'saħħitha minn barra iżda mkula minn ġewwa u ċeda. Ġismu sar riġidu bħal ġebel u għal għaxart ijiem baqa' f'dan l-istat bejn il-ħajja u l-mewt. Il-qaddejja kienu jitkellmu bil-mogħdija, josservaw it-trasformazzjoni tar-raġel li tant kienu jibżgħu minnu. Kien qisu qawwa akbar mill-fehma tagħna kienet ħadet kontroll ta' darna. Is-skiet tqil li waqa' kien jinkiser biss mill-passi mgħaġġla ta' dawk li kienu qed jieħdu ħsieb is-sid tagħhom mixħut. Fl-għaxar jum, il-ħajja telqet il-ġisem ta' Nabal. It-tluq tiegħu kien bħall-aħħar nifs ta' maltempata li fl-aħħar tikkalma. Ma kienx hemm vjolenza, ma kienx hemm demm imxerred, biss it-tmiem naturali ta' raġel li għex mingħajr għerf. Kien qisu d-destin kien kiteb l-aħħar kapitlu tiegħu bl-inka inviżibbli. Il-ġrajjiet li segwew kienu bħal biċċiet ta' puzzel jaqgħu f'posthom. L-aħbar tal-mewt ta' Nabal xterdet mar-reġjun, waslet f'widnejn David. F'kull rokna tal-proprjetà tagħna, wieħed seta' jħoss li era kienet waslet fi tmiemha, bħal meta tara x-xemx nieżla ta' jum twil. Irriflettejt dwar kif il-ħajja għandha l-modi tagħha biex tagħmel ġustizzja? Nabal, li stmerr il-protezzjoni offruta minn David u njora l-liġijiet tal-ospitalità, sab tmiemu mhux bix-xabla, iżda bl-azzjonijiet tiegħu stess. Bħal frotta li titħassar minn ġewwa, in-natura tiegħu stess iddeterminat id-destin tiegħu. L-aħbar waslet bħal nifs ta' riħ frisk f'għodwa sħuna. Il-messaġġiera ta' David ħabbtu l-bieb tiegħi, iġibu kliem li kien ser ibiddel id-direzzjoni tal-eżistenza tiegħi. Ir-raġel li kont impedejt milli jwettaq att ta' vendetta issa kien qed joffrili ħajja ġdida, pożizzjoni ġdida, skop ġdid. Il-messaġġiera kienu jitkellmu bir-rispett u r-riverenza, iwasslu t-talba ta' David b'formalità li kienet tikkuntrasta mas-sempliċità ta' kliemhom. Kien qisu d-destin kien qed jurini triq ġdida, pavimentata bl-istess ġebel li jien użajt biex nibni pontijiet ta' paċi. F'dak il-mument, moħħi reġa' lura għall-jum meta ffaċċjajt armata bi kliem biss bħala tarka. David ma kienx nesa l-mara li wriet għerf quddiem il-bluha, kuraġġ quddiem il-periklu, u grazzja quddiem l-avversità. Bħal żerriegħa miżrugħa f'dak il-jum ta' kunflitt, ir-rikonoxximent tiegħu issa kien qed jiftaħ fil-forma ta' proposta ta' żwieġ. Id-deċiżjoni li kienet quddiemi kienet aktar minn sempliċi għażla bejn li naċċetta jew nirrifjuta talba ta' żwieġ. Kienet opportunità li nservi skop akbar, li nkun ħdejn raġel li Alla kien għażel biex imexxi lil Iżrael. Bħal pittriċi quddiem telgħa vojta, kont qed nara l-possibbiltajiet jinfetħu quddiemi. It-tweġiba tiegħi kienet rifless tal-istess umiltà u għerf li kienu mmarkaw il-laqgħa preċedenti tiegħi ma' David. Ara, il-qaddejja tiegħek taqdi u taħsel ir-riġlejn tal-qaddejja ta' Sidi, iddikjarajt. Ma kinux biss kliem ta' aċċettazzjoni, iżda impenn li nservi bl-istess dinjità u grazzja li kont urejt fil-mumenti ta' kriżi. It-tħejjijiet għat-tluq tiegħi kienu mgħaġġla, iżda kull mument kien mgħobbi bit-tifsir. L-istess idejn li kienu amministraw id-dar ta' Nabal issa kienu qed jitħejjew għal pożizzjoni ta' responsabbiltà akbar. Kien bħal meta tara t-twelid ta' stilla ġdida fl-orizzont ta' ħajti. Ħames qaddejja żgħażagħ akkumpanjawni fil-vjaġġ tiegħi lejn David, simbolu mhux biss ta' bidla fl-istat tiegħi, Iżda ta bidla sħiħa f'ħajti. Bħall-għasfur Feniċju li jerġa' jitwieled mill-irmied, jiena ħriġt minn passat ta' provi għal futur mimli skop u unur. Il-wasla tiegħi fil-Qorti ta' David immarka l-bidu ta' kapitlu straordinarju f'ħajti. Bħala t-tieni mara, sibt ambjent differenti ħafna mid-dar ta' Nabal. Hawnhekk, kull kelma kellha l-piż tagħha, kull ġest kien osservat, kull deċiżjoni kellha konsegwenzi li marru lil hinn mill-ħitan tal-palazz. L-ewwel jiem kienu donnhom qisni qed nitgħallem lingwa ġdida. Il-politika tal-qorti kienet kumplessa bir-regoli u r-ritwali tagħha. Iżda l-għerf li mexxieni fil-passat issa serva ta' boxxla f'dan it-territorju ġdid. Bħala artiġjana li tadatta l-ħiliet tagħha għal materjali ġodda, tgħallimt inbaħħar fil-kurrenti tal-ħajja rjali. Ir-relazzjoni tiegħi ma' David kienet mibnija fuq ir-rispett reċiproku u l-fehim. Huwa kien jagħti valur lill-pariri tiegħi, jagħraf l-istess għaqal li kien salva l-ħajjiet f'Karmel. Fil-ħinijiet tal-lejl meta l-piż tal-kuruna kien jidher li tqal fuq rasu, kliemi kien joffri ċarezza u faraġ. Kien bħal dawl ħelu li jdawwa l-mogħdija mudlama. Il-preżenza ta' nisa oħra ħolqot dinamika unika fil-qorti. Aħinhom minn Jezreel, li saret mart David qabli, u jien żviluppajna fehma bbażata fuq ir-rispett reċiproku. Bħal mużiċisti f'orkestra, tgħallimna narmonizzaw in-noti differenti tagħna biex noħolqu melodija bilanċjata. Ir-responsabbiltajiet tal-pożizzjoni tiegħi kienu wesgħin daqs l-orizzont tad-deżert. Minbarra d-dmirijiet tradizzjonali ta' mara, kont nipparteċipa fid-deċiżjonijiet li jolqtu r-renju. L-esperjenza tiegħi fl-amministrazzjoni tad-dar ta' Nabal issa mmultiplikat fuq skala akbar, tinfluwenza deċiżjonijiet li jolqtu eluf ta' ħajjiet. Kien bħal meta tara żerriegħa żgħira issir siġra kbira. L-isfidi kienu kostanti iżda differenti minn dawk li ffaċċjajt fil-passat. Issa ma kienx biss kwistjoni ta' tmexxija ta' proprjetà, iżda li tgħin fil-bini ta' renju. Kull parir li tajt lil David, kull kelma ta' għerf li qsamt miegħu, kull deċiżjoni li ħadt kellha l-potenzjal li ssawwar il-futur ta' Israel. Kien bħallikieku kont fuq ħari li x-xogħol tiegħu jolqot il-ħajja tan-nazzjon kollu. Il-qawwa mhux dejjem ġiet mill-awtorità formali, iżda mill-influwenza sottili u l-għerf applikat fil-mument it-tajjeb. Bħall-ilma li jsawwar il-blat mhux bil-forza iżda bil-persistenza, il-preżenza tiegħi fil-qorti ta' David kienet qed issawwar bil-mod il-karattru tar-Renju li kien qed jitwieled. Meta nħares lura lejn ħajti, nara mudell li jinġabar bħal mużajk immuntat b'attenzjoni. Kull biċċa, kull mument, kull deċiżjoni kkontribwiet biex tifforma storja li tmur lil hinn mill-eżistenza tiegħi stess. L-esperjenzi tiegħi nbidlu f'tagħlimiet għal ġenerazzjonijiet futuri. L-istorja tiegħi mhix biss dwar mara li waqqfet massakru jew li saret mart sultan. Hija xhieda tal-qawwa tal-għerf applikat fil-waqt it-tajjeb. Tgħallimt li s-saħħa vera mhix li tiffaċċja l-ostakli, iżda li ssib toroq alternattivi biex tegħlibhom. Il-kuraġġ mhux dejjem juri ruħu f'ġesti kbar jew atti erojċi. Xi drabi, joħroġ fiskiet ta' deċiżjoni meħuda taħt pressjoni, fil-kalma miżmuma quddiem it-tempesta, fil-kapaċità li tara lil-hinn mill-mument preżenti. Il-kuraġġ tiegħi żvela ruħu fil-mumenti l-aktar ta' sfida. Iż-żwieġ ma' Nabal, li seta' kien biss kapitlu ta' tbatija, inbidel fi skola ta' paċenzja u strateġija. Il-ħiliet li żviluppajt fit-tmexxija ta' daru u fit-trattament tan-natura diffiċli tiegħu ppreparawni għal rwol akbar fil-pjan li kien qed jinfetaħ. Kull prova kienet tarġa għat-tkabbir tiegħi. L-intervent tiegħi fil-kunflitt ma' David wera li l-kliem, meta jintuża bl-għerf, jista' jkun aktar qawwi mis-sjuf. Din il-lezzjoni għadha rilevanti tul iż-żminijiet tfakkarna li l-vjolenza tista' tiġi evitata meta l-għerf jipprevali. Il-kliem it-tajjeb jista' jbiddel sitwazzjonijiet li jidhru impossibbli. Ir-rwol li ħadt fil-Qorti ta' David ipprova li l-influwenza vera ma tiddependix minn titli jew pożizzjonijiet formali, iżda mill-ħila li taġixxi b'dixxerniment u grazzja. Tgħallimt inżomm bilanċ bejn l-awtorità u l-umiltà, is-saħħa u l-ħlewwa. Il-wirt tiegħi għadu ħaj fl-istejjer li jiġu rrakkontati, fil-lezzjonijiet li tgħallimna, fil-ħajjiet li nbiddlu. Kull persuna li tagħżel l-għerf minflok l-impulsività, il-paċi minflok il-kunflitt, iġġorr ftit mill-istorja tiegħi magħha. Bħal żerriegħa mxerrda mir-riħ, dawn il-lezzjonijiet ikomplu jixirfu f'qlub miftuħa, jagħtu frott ta' għerf tul is-sekli. Kull deċiżjoni li ħadt, kull kelma li lissint, kull ġest ta' għerf li wrejt ikompli jidwi tul iż-żminijiet, ifakkar li persuna waħda, meta taġixxi b'dixxerniment u kuraġġ, tista' tbiddel il-kors ta' ħafna ħajjiet. In-narrattiva tiegħi hija aktar minn storja antika, hija stedina biex int ukoll issib is-saħħa interna tiegħek, l-għerf tiegħek, it-triq tiegħek ta' trasformazzjoni. Inħallilek dawn il-memorji, dawn ir-riflessjonijiet, dawn il-veritajiet li jmorru lil hinn miż-żmien. Sa ma nerġgħu niltaqgħu.